Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndo chekutanga ndokwaziza kuna avo wedu vakuru baba Zendera nezvigara zvinoti ndokugara nemwana mukomana uduka. Hallelujah. Amen. Ndo chipiri chikwaziza kuna mai wedu vakuru mai Zendera nezvigaro zvavo chibvunzidza mwana musikana wekupedzisira. Hallelujah. Amen. Ndo nhasi izuva rekufara, ari zuva rekunyara. Amen. Ari zuva rekuruma zvigunwe. Amen. Zuva rekungoropafadza zvauri kungoiti. Amen. Uchiona ndichiita manyukunyuku kungomira osoka. Ndine zvimwe zvizhinji zvinhu zvandakaitirwa saka ndiri kungonzwa kusatozonyara nekuti Mwari anondida. Mwari ndaimutadzira asi ezvezvi ndakuziva kuti hatadzirwi. Saka tinogona zvedu kuita zvimwe zvinhu asi tichiziva kuti tinongodzokera paari. Eh, pane zvimwe zvatinongoita chingoita chingozoona ah, unongozongoti apa nepapa utozoona wamira asi unongoziva kuti uchaita benzi kudzokera kuna Mwari. Kana ukafarisa kana ukadii kana ukadii hatimuoni. asi musi waunongatiwa zvachakanaka unonyatsomuona kuti nekuti wakatinakira wanotigonera wane rudo wane nyasha chekupedzesera wanoshamisa haleluya haleluya saka ndiri kumbira ukuerengera tambo yedu yavhura basa iri kunaka 1 chapter 2 musoro shoko unoti andikristu nokuuya kwake Pa 26 zvese. And ichi ndakakunyorerai pamusoro pavana Sakraukai. Kana murimi kuzobva kwamakagamuchira kwaari, kunogara mamuri, hamufaniri kuti mudzidziswe nemunhu, asi kuzobva kwake, sezvakunokudzidzisai pamusoro pezvinhu zvose, kuri kwezvokwadi, chisati chiri nhema, sezvakwakakudzidzisai, Garai maari. Zvino vana vaduku garai maari kuti kana achizooneswa tive nokusatya tirege kunyadziswawo pamberi pake pakuuya kwake. Kana muchiziva kuti iye akarurama, zivai kuti mumwe nomumwe anoita zvakarurama akaberekwa naye. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Musoro shoganzi andiKristu vanouya kunashe. Saka inini ndanak ndanyanya kunakidzwa handi kuti randiri kuti harina ku randiri kutaura kuti handisi kuritaura ini vanhu vangu ndanakidza asi kana tichiwerenga pane pambaono yatonzwa kuti apa panaitwa saka ndiri kunyanya kunzwa pane vhesi 28 ndiri kuya kune wana wadiki handi kuti zvandiri kutaura kuti wana wadiki neni tiri kungosanganisirana asi ndiri kutaura nemamazviri kuti zvanzi izvi zvino wana wadiki Vana vadiki hanzi itai munongoziva kungoti changosara mazuva ano kuvana vadiki tese pamwe chete asi apa pakanyorwa kunzi vana vadiki mongoziva kuti kana mutambe playstation kana munakidzwe nechi mungofamba muchienda kucinema munoenda kuswimming chichi asi munongoziva kuti munodzokera pana jesu kana tiite sei tiite sei soko iro riri kutitaurira kuti tinoenda pana jesu kana tikadarika nepakaita sei patisingakwanise kana tikanyanya kuita sei Asi tiringonzi na- tichangoenda pana Jesu. Saka tinongoziva kuti iye Jesu mudini. Hapana mumwe zvatichamboita pane 2000 taimbo last year taimbo 2007. Ndiyo ino ndiyo yatakanzwa zvinhu zvakatinakidza chaizvo kunyanzoona kuti aisanamata anhu angakuita. Saka ini ndiri kungoona sezvandiri ngoita kuti havai Kristu ngasiniki kwakapanzi aiwa tikaenda izvezvi izvi kasikabvunza nokuda kuti aiwa onedi prayer nezuro yanga yainakidza saka ndizvozvo zvatinokuita nesoko ramwari pese patinongori patinongori ngirika kuti patinongoritaura tinongoona kunge zvelast zvelast week izvo zvakunzwa nezvanasi asi iye mwari anongoziva kana dei tikaita sei kana dei tikaita sei anongoziva kuti iye mwana uyo achadzoka kwatiri ngatisanakidzwe nezvimwe madzimai nemadzibaba muno mune vana vadiki pamunoona tichikurairai kuti vana vadiki itai zvakati zvakati tinenge tiringosanganisirani saka ndinongokumbirisawo hangu handina akambonyanya kuwarisa ndinotoda kushandirawo magwaro ndinongoita wamwe ndinotonzwa kufara vanhu vachiti Tinoda kushandura nadzo. Saka inini wekutika ndakutoshandura nadzo. Haleluya. Tashandura mashoko edu takunamata mapisarema chapter 91. Vhesi 1 inoti, Uyo agere, musoro shoko unoti mufaro munhu anochengetwa naJehovha. Uyo agere panzvimbo yokuvanda, iwo kumusorosoro, acharambira pamumvuri wokwaMasimba ose. Ndichati pamusoro paJehovha, Ndiye utiziro hwangu nenhare yangu, iye Mwari wangu wandinovimba naye, nokuti iye achakurwira parugombe rwomuteyi weshiri, napahosha inouraya zvikuru. Iye achafukidza neminhenga yake, uchatizira pasi pemapapiro ake. Zvokwadi yake inhoo huru neduku, haungatye chinhu chinovhundusa usiku, kana museve unofurwa masikati, kana hosha inofamba murima, kana kuparadza kunouraya masikati. Kurutivi rwako kuchava vane gumi ramazana, nezana ramazana paruoko rwako rworudyi, asi hazvingaswederi kwauri. Uchangozvitarira hako nameso ako, ukaona mubairo wakaipa, nokuti imi Jehovha muri utiziro hwangu, iwo wakaitwa kumusorosoro ugaro hwangu. Hanzi musoro weshoko unoti mufaro womunhu unochengetwa naJehovha. Kana tikafara asi munoziva kuti tei zvichengeta nani pana anofarira achengeta nasatani ese mukangotarisa zvinhu zvekwamwari Nezvekwa Jesu. Mukangoona zvezvi zvemashaisha izvi zviri wakapfeka ngundu dzawo dziya. Wakaisa hameno chawanoisa kuno uko. Wakakutambira yapa isi chinyatsoimba zvamunonzwa date ichiti hanzi kuimba kuimba bedze chinyatso kuti Simba. Iwo wachitumuka tumuka tinofara tu kune zvenhando ka izvezvo zvinova zvanakidza asi zvenhando zvavo zvinoita sei zvinoguma saka muchiona zvedu izvozvi zvichimbodzi zvinobhowa wanotinetsa fana vana mai ngoti tingoenda kuchechi wanotinetsa vana baba kuti tiende kuchechi ndo tinoziva kuti izvozvi zvazvigumiba ndo zvinoita kuti zvatiinazvo izvozvi zvibudirira kubudira ikoku ukazvizi kuti kuchabva kwabudira ndotaita all night prayers ndobva ndatoenda kumba ndobva tatoti kuda mwanangu Isu takarara takashinda tichinamata ndikabva tatotoparidzwa mwana isu tichabva tabudirira aiwa hatibudirire ba ipapo tichatoita fambe fambe setambo yaitaurira sekuru chitiyo tichitoti dzoke dzoke patinoti dzoke dzoke zvinaa zvakubudirira achiona ke zvose kuti uita sei ndekuti Ipa ndinonyanya tomga tomga ipa ndo vana vandati ngari ha ini akanditora ndakarari mazendera ndo vana ndoripinda deni hako ndiuraye pa achaona ipa kupa ndichaita roro ndichikushira mumasure ipapo votonzwa kunzi tete mutambirwa kusisi saka ngatingogara yeto kagadzirira pese patinenge tiri tingoita soko iro hapana imwe shamwari inokunda jesu hapana imwe hama inombokunda jesu kana wakamira paanzi mwari anondiona Kana ndikamira apa ndikuda kutombomuona nditete mutambiro wako. Ini ndikuda kutomira pakati peroad pacho pepo ndoona kuti mota inonditsika. Ndekuti inini ndinoona mota. Ehe, ndekuti Mwari wacho anonzi anoyamura. Saka nei ndisiri munhu muKristu ndikunamata chaizvo chaizvo ba. Ndakangosotana ndangoti veDzimai Kristu kana wazobva kucheche ikoko. ndoda kuona kuti upisto hwo ndichingova mbaye mabhatani mbaye mabhatani kuti ndibva washora chete kuti chaurifambira kuchete chii saka mwarika wakandinakndofunga mese kana dei chisunga ndiri kutaura vazhinji vacho vakutoziva kuti tete mutenderorufanire chakati muri kutochiziva chekuti ichochoka